Хәерле көннәр, исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле кунаклар! Минем исем Илшат Исхаков, димәк, мин юморист 3 сезон проектының киләсе тапшыруы. Безнең проектка яшь юмористлар килеп, үзләренең көчләрен сыный. Жюри әгъзалары иң кечесен сайлап, билгели һәм дә җиңүчегә 30 мең сум акча бүләккә. Инде, әлбәттә, тапшыруыбызны башлап җибәрә алдыннан үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Бу проект алар булмаса булмас иде һәм дә безнең рәхмәтләребез Татнефть хәйрия фондына. Шулай ук Мунча ташы татар эстрада театрына. Flint Production компаниясенә һәм дә безнең сәхнәгә ул да булса театрны Булаки театрына. Кызан тамашачылар инде киләсе тапшыруда безнең уенчылар бик матур үзләренең чыгышларын ясадылар һәм дә бу этапка уздылар һәм бүгенге этап ул шундыйрак импровизация дип атала. Һәрбер уенчы сәхнәгә чыгып үзенең ниндидер тарихын сөйләргә тиеш. Тарихны сөйләгән вакытта Мин аларга ниндидер сүзләр күрсәтәм. Алар үзләрен тарихларын шушы сүз белән бәйләп, тарихларын дәвам итергә тиеш. Иң мөһиме, тарих кызык булырга тиеш. Ә инде без башлап җибәр алдыннан безнең жюри әгъзалары белән танышып китик. Безнең проектыбызның дусты Беренче, икенче сезонда һәр вакытта да инде катнашып баручы, инде бөтен проектның бөтен әйберен дә белүче Яш талантлы жыршы, Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасихов. Эстрадамызның алтын тавышы. Аның йөзенә карасаң җитди дип уйласаң да, әмма дә ләкин җаны белән ул һәрвакытта да юморист. Хәтта сәхнә артында кем килгәнен белеп була. Ни өчен дигәндә, бездә бүген кунакта Татарстаннан атказанган артисты Филюс Кахиров! Мин юманист проектының патшасы, жюри әгъзаларының рәисе, легенда, юморист, популяр артист Гамил Асхадулла. Мунча ташы татар эстрада театрының җитәкчесе. Ә инде без тапшыруыбызны башларга әзер һәм дә сәхнәгә беренче конкурсантыбызны Чакырабыз, каршы алыгыз, Мәскәү егете Динар Саляхов!
Барыгызга хәерле көн, исәнмесез? Менә теге мин э, шулай итеп э, берәр тарих сөйләргә тиешмен. Һәм ерак китмичә менә э, беренче этапта булган хәлне сөйләйсем килә. Килдем менә мин тапшыруына, да? Сөйли башладым, караган өем жюриларга утыралар. Мен әйтәм, Алла, боларга ничек сөйләргә микән? Кауша беттем, бөтен материалны Шаян, Шаян дип белгән идем, Шаян түгел икән, Шаян. Ой, гафу. Ярый. Э, менә шулай итеп сөйли башладым, карыйм, жюриларга отдача юк, әйме? Отдача, мен әйтәм, нишләргә соң, ә? Ничек менә бөтен материалны сөйләргә? Ней, э, тегесе килгән сабазга борын хатынын э, ияртеп кем әле ул? Булат. Килгән утыралар икесе. Ага, утыралар, утыралар. Мин бу егетне белмим ди, тегесе әйтә. Сабазда кеше әйтә. Ана әзрәк посерьез ди дә диләр ди. Мин әйтәм, бәттә баш, мин әйтәм, төшеп калам инде. Ярый, Тегендә йөри, сәхнә артында менә карыйсың, кап-караңгы, кап-караңгы. Мин әйтәм, нәрсә соң бу? Барган идем, оягына баскан идем, сукыр тычкан икән. Сукыр тычкан түгел, әнә тегендә оператор утыра. Исемегез ничек сезнең? Аңлашылды. В общем, шулай дәвам итә. Но инде без монда җыелганбыз. Менә бүген миңа рәхәт прямо, менә утырып менә сөйлисе килә. Ни өчен дигәндә менә, именно, прямо карыйсың, Менә Раяз, Филүс. Әйе, аларда менә моң бар. Менә шуңа күрә рәхмәт сезнең моңыгыз өчен, ярыймы, Филүс? Һәм инде Гамил абый сез, сез бит инде юморный остасы шуңа. Нәрсә? Нәрсә? Сарымсак ошадың? Шуның белән минем чыгышым тамам. Утырмагыз аптырап, 15 минут антракт.
Бик зур рәхмәт, Динар Саляхов! Менә Динар бик матурна үзенең чыгышын ясады. Э, дөрестән дә, дөрестән дә бик авыр. Э, сүзләр күрсәтәсең һәм шушы сүз белән бәйләп Дәвам итергә бик авыр. Менә жюри әгъзаларына үзләреннән сорыйк әле, ничегрәк, ошадымы, ошамадымы, нинди фикерләр? Раяз Фасыйхов.
Миңа бик ошады, чөнки әйтергә кирәк, беренчедән Мәскәүдән килгән җегет, мин әле менә әйтәм, ничегрәк татарча сөйләшерме икән дигән идем, шундый камил, матур итеп сөйләшә. Һәм э, юмор хисе дә бар, да и экспромт бит ул бик э, э, авыр жанр ул. Анда бит син менә э, шаян сүзен күрсәткәч, ул гомумән аптырап китте. Шаян дигән сүзне белмәдем икән соң, шаянга әйләндереп, ничектер чыгып китте. Чаян бит инде безнең әйтәм бит без үскәндә Чаян дигән журнал бар иде. Чаян журналы бар иде.
Крокодил Чаян. Әйе, кызык э, мәзәкләр, ниләр. Э, без аны инде беренче укыр өчен без дүрт малай шулай шушып бетә торган иде. Мин беренче укыйм бер мин. Миңа ошады. Шәп, шәп, шәп. Филүс Кахиров. Ә, Миңа да ошады. Э, Менә Раязның сүзләренә кушылып, ул чыннан да м, импровизация ул көчле әйбер, анда чыннан менә әгәр дә сиңа әйдә мәзәк сөйлә дисәләр, Любой җирдә. Любой җирдә. Инде радиодамы, телевидениедәме, аны сөйләп булмый, аны тиз, тиз генә китереп чыгып булмый. Ул теге үзеннән үзе барырга тиеш инде әлбәттә. Ләкин монда менә сүзләргә карак, сүзне күрә дә һәм шунда ук бәйләп китерә кирәк. Бу бик авыр жанр, ләкин э, Динар э, ничек тә булса үз эшен дөрес эшләде. Юк, Филиза, менә сине белеп бит, сиңа бит мәзәк сөйлә дигәч, син бит мәзәкне э, шунда ук уйлап чыгарасың.

Мәскәү егете тиз түгел. Гел уйламадым, үзебезнекен дип әйтәм. Үзебезнең мала инде каядыр йөргән, ну менә чыгып сөйли башлагач, чынлап та кешедә э, импровизация бар. Ә юмористның вообще сәхнәдә э, юмор сөйләгәндә импровизация ул иң кирәк әйбер. Иң кирәк әйберләрнең берсе һәм менә тоташтырып китү әле аны кисәк кенә күрсәткәннән соң. Э, Динар аны җиңеп чыга алды дип әйтим инде. Аннан соң бер моменты булды, менә моң турында әйтте бит ул җегетләргә җырчы икәнен белә бит инде миңа матур итеп карап куйды менә шул менә шушы карау миңа бик ошады ул чөнки ул аның белән күрсәтте что минем кайда ике оста җырчы не утра син аннан соң бәйләп китте ул йомшартып кына һәм дә актерлык актерлык остагы да шәп шәп бит инде осталыгы шәп бик зур рәхмәт динарга уңышлар телибез ә без сәхнәгә киләсе конкурсантыбызны чакырабыз каршы алыгыз Алексеевскидан килеп җиткән егетебез Дмитрий Баранов.
Сәлам, сәлам, дуслар. Дмитрий Баранов, Красный Баран авылыннан. Бер көнне өйдә ятам, әйтәм. Күңел концерт тели. Киттем Киргиз Миякәгә Фирдүснең концертына. Билетлар алдым да, барам. Автобуста Карыйм, юлда дустыгын тора. Мин әйтәм, апай җаным, дустыгын нәрсә әле ул? Әй, белмим инде, иске сүз ул, мин дә белмим, башны катырма ди. Килеп җиттек, килеп җиттек, кердем, әйтәм, шоу, шоу көтелә, Фирдүс, энергия, дәрт. Кыш теле,

Баба сыр, мин әйтәм. Ну, Фирдүс, баба сыр син. Аның хәле баба сыр булып буламы син, мин әйтәм. Фирдүс, ну, кырбараннан хәтле килдем бит инде, утырам, көтәм бит инде, мин әйтәм. Әйдәгез инде, башлагыз инде, кая биючеләрегез, давай, инструменталлар, чыгыгыз да, бер, ике, өч, мин әйтәм, башлыйбыз, все, биибез, хат, дөбердәтәбез. Хәзер карасам, ат министраторы ташбака кебек әкрен генә чыгып килә сәхнәгә. Әкрен генә, ташбака кебек. Мәйтәм, болай әкрен генә чыккач, нәрсәдер булган, нәрсәдер булган. Су басты, ди. Мәйтәм, туктагыз, ничек су басты? Гыйнвар аенда, мин әйтәм, ничек су басты? Не переживайте. Без Башкириядә, бездә Башкириядә гыйнварда да су басырга мөмкин, ди. Әгәр дә өстән кушсалар. Дуслар, шуның белән кайтып киттем инде мин. Мин әйтәм, бәлки Уникста булса да, безнең Фирдус абыйның концертын ала бирсә карарбыз. Рәхмәт!
Дмитрий Баранов! Көч алкышлар! Миңа бик ошады, бик ошады. Менә сезгә карагач та килеп тордыгыз, елмайдыгыз. Менә ничегрәк, Филүс?
Миңа бик ошады. Бигрәк тә беренче сүз белән, дустыгым белән. Әле синең концерт турында сүз баргач. Әйе, ул тегез.
Беренче, беренче сәлам. Кыргыз Миякәгә киткән Алексеевскидан теге. Ой, уйлап табара кирәк бит әле аны, әйме? Фирдүс Тимаевның концерты дип. Аннан соң дустыган. Мәйтәм, нәрсә дип уйлап табару мәйтәм. Сүзне үзгәртер микән теге ни кебек, э, Динар кебек э, шаян белән шаянга алыштырыр микән дустыган. Ул аны туры кайда, үзе дә белмим дигән сүзне ничектер бәйләде дә чыгарды. Шуңа күрә, юк, э, югалып кала торган егет түгел. Шуңа күрә сәхнәдә э, тәҗрибәсе бар икәне күренеп тора. Шуңа күрә э, киләчәктә уңышлар гына телим. Рәхмәт. Без рәхәтләнеп килдек.
Рәхмәт, рәхмәт, Раяз.
Юк, чынлап та кушылам. Э, Дустаган мин әйтәм, беләм икән. Алексеевский районы бит Мишәрләр районы. Ми- Дустаган бит Мишәрләр сүзе ул. Чүмеч дигәннең ата бит инде теге. Мин үзем дә бер эләктем теге мунчада. Дустанганны алып бир әле дир, аңламыйчан утырам. Дус туган дип ишетәм. Нинди мәйтәм туган, нинди дустың бар соң синең? Тагын кемне алып бирим дип утырам, үзем дә аңгыраеп. Шул вакытта гына менә чүмеч, әй, чүмеч, дустаган, чүмеч була сезнең

Бабасыр.
Э, баба, ну бабасыр инде анысы беләләр. Әмма әйтик кош телен ул менә аны сәгать дибрәк үзенчә күчерде инде. Менә э, бу җегет э, үзенчә юлын тапты, энергич итеп сөйләде һәм монда подтекст ята үзенең менә шушы эстрадага, филүскә, арата үзенең филүскә.
Филүскә. Әйе, Фирдус икенче кеше. Икенче. Ә Фирдүс турында сөйләдегез? Фирдүс турында сөйләдегез. Мин бит Филүс турында сөйләп торам. Ул бит инде менә Фирдүсне дә күтәрде ниндидер рамка һәм менә шундый юк кына әйберләрдән э, проблема ясаган кешеләрдән дә көлү булды, чөнки монда э, аның э, Евгений бит әлимиз ме? Диме. Ә Диме. Диманың нидә сатира ята, сатира булган юмор шаярту ул

Дөресен генә әйткәндә, миңа хәзер чыгыш ясау бик авыр, чөнки монда минем ике яраткан җырчым утыра. Кем Филүс белән Раязны ярата, кул чабыгыз әле. Раяз абый, сез Филүскә, Филүс абый, сез Раязга кул чаба аласыз. Но, кызганычка каршы, аларның өчесеннән буйдак ул Гамилә Әсхәдулла гына, шуңа күрә минем иң Шуңа күрә минем чыгышым күбрәк сезгә булыр, Гамил абый. Мең рәхмәт.
Аңладыңмы? Беләле.
Хәзер мин үзем мунча ташы концертларына йөри идем бәләкәй чактан ук. Һәм әни әйтә, кызым, Гамилә Әсхәдулла әле буйдак, син әйбәт кенә әзерләнеп кил концертка, миңа әни токмачлар кисеп бара иде. Һәм мин шулай токмач кисеп, Утыра идем залда. Ләкин, кызганычка каршы, концерттан соң Гамил абыйга кергәч, ул әйтте, Бу синең токмачларың көянтә кебек, мин андыйларны ашамыйм, шуңа күрә миңа юка, юка гына кисәргә кирәк иде. Ә без Әлмәттә токмачны алай юка гына кисмибез шул, без бүрәнә кебек кисәбез ул токмачны, чөнки без ашарга яратабыз, без авыл кешеләре һәм күп итеп бүрәнә кебек токмачларны кабып кына йотабыз без. Шулай итеп, әни бер көнне миңа маймылап кайтты. Бу Гамилә Схадулланы әгәр ризык белән кызыктырып булмаса, әйдә син аны хайваннар белән кызыктыр, диде инде. Һәм мин ул маймылны залдан соң, менә концерт бетте дә, ул маймыл белән кереп киттем сәхнә артына, һәм хәзер ул маймыл Гамилә абый белән гастрольләрдә йөри. Ничек аның хәлләре, Гамилә абый?
Өйләнмәгән хамам. Аның бу тәкәсе көймәдеме соң әле сезнең белән йөреп? Бу тәкәсен алдырдык.
Ярар, сәлам әйтегез аңа, яме, Гамил абый. Аны кайтарасы булыр инде бервакыт, яме? Ату сез аны кармагыгызга тотып алдыгыз да, Әнә әни көтә иде.
Бик зур рәхмәт, көч алкышлар Адилә Закирова! Менә әйтәләр бит э, юмористлар егетләр генә дип. Менә кызлар да бар. Алар сирәк булса да, ләкин алар бар. Ничек сезгә Әдиләнең чыгышы? Бәлки авыррак та булгандыр. Рамил абый, сездән башлыйк әле. Менә монда сезгә күбрәк игътибар булды. Э, Кыз баланың сәхнәгә юмор белән чыгуы уже Үзе бер геройлык, әйтик инде, үзенчә шаярту, дөрес теманы көйләгән, безнең белән аралашып. Ну, молодец, кыз балага, миңа калса, яхшы. Бишле. Бишле, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Филүс хәзер. Алга.
Бары тик алга. Алга.
Алга. Рәхмәт. Рәхмәт, кыска гына, матур гына. Раяз.

Э, дуслар турында әңгәмә корырбыз яме э, шулай менә минем беренче дустым ул инде мантык әйме мантык маңкырт дип те әйтәбез мантыктык та дип әйтәбез инде ул непонятный кем дип әйтсәң дә шул бары бер төрле бер аңлаешсыз бәндә булып чыга инде ул Илшат, менә икенче дус турында нәрсә диярсең? Әй, ул кәләпүш, әйме, кәләпүш дус. Ул, ул, ул бер башка менеп атланса, әй, 50 сум җибәр дә 50 сум җибәр, ул, ул, ул, аңна, аңна, әй, әй, кәләпүш аны аңна бетереп, аңна бетереп булмый ул егетне. Инде менә ә икенчесе турында нәрсә диярсең соң? Кем әле ул безнең теге буйдак егет? Буйдак. Гамил абый нормальный егет бит инде ул. Нормальный егет, әйе, жюрида менә Аллага шөкер. Э, Әйдамана дип әйтергә кирәк жюри әгъзаларының. Инде э, ләкин аңа да карамастан менә э, Алмаштыра бер бармыйсың, сизәсең бит бармаганын. Ә киләсе иптәш егетнең э, кушаматы кендек, әйе. Чөнки аның эчендә дә тоже җиен чүпчар җыела. Әйе, дисардан шулай атадык. Ләкин аңа да карамастан э, бер дигән, бер дигән егет, бер дигән егет. Әйе, ата каз турында әйтеп тә тормыйм инде, чөнки күп ата казны беләсезме? Әйе, әйе. Мин сезне жәллим. Чөнки әлеге Ярар, ата кыз, ата кыз ул җайлы иптәш егет, чөнки теге артык ачуын китерә башласа, аңа ш дидең, ул кайтып китте. Яхшы, инде кабак бар безнең, кабак, иптәш егет кабак. Гадәттә менә шәһәр егетләре бит инде, зур шәһәр егетләре ул кабан, әйме, авыл авылныкы булгач кабак. Шул авылның фантазиясе шуңа гына җитте. Яхшы, әйдә, брат, икенчесе белән таныштырабыз. О, икенче егет пиала. Нигә пиала? Чөнки клубка чыккан саен аны чәчәләр постоянно. Шуңа үзен атый ала дип куштык. Яхшы. Булды, рәхмәт. Фаил Баязитов! Менә шундыйрак алды юл, димәк инде кушаматлар турында хәбәр сүзләр. Ничегрәк, ничегрәк сезгә? Нинди кушаматлар беләсез? Молодецмы, Фаил? Ничәргә кирәк аңа? Ну, мин әйтер идем, монда бит ниндидер бер теге тарих юк монда, ниндидер Тормыштан алынган бер төрле нәрсә юк. Монда дус, дус, монда сүзен әйтә дә дус, сүзен әйтә дә дус. Мондый дус. Ә, мәзәк белән бәйләргә кирәктер дип уйлыйм. Тик тарих булмады Мин- сезгәчә. Бик бу кадәр эксперт түгел, но аз гына бит инде юмор итәргә була. Бер бер юморы булды. Сезнең э, кушаматыгыз ничек ич, юморсыз диде. Шул ук. Менә, Нормально, әйбәт, ә, ярар, рәхмәт. Инде юмор белгече Раяз.
Бер момент кына булды, бер дус пыялы архив клубка чыккан чак төшеп. Менә икәү булды, все. Больше әйтеп булмый. Рәхмәт, рәхмәт.
Э, искә төшерәм, бу бик авыр жанр. Шулай бит инде, Камил абый.
Авыр жанр дип алдан чыкканнар э, более-менее куркыныч эшләделәр. Җайлы, хитрый ход. Хитрый ход, әй, әй, әй. Тапкан бу.

Хөрмәт тамашалар, инде без турыбызның икенче өлешенә күчәбез һәм дә сәхнәдә телевизор барга килде. Экраннан ниндидер кинодан яисә мультфильмнан эзекләр булачак. Конкурсантларның максаты шушы кинодагы булган рольләрне бер-бере белән бүлергә һәм дә шушы рольләрне тавышландырырга. Әйдәгез әле беренче конкурсантларны сәхнәгә каршы алыйк, чакырыйк. Динар Саляхов, Дмитрий Баранов. Каршы алабыз. Егетләр, сезнең каршыгызда танылган совет киносы Иван Васильевич меняет профессию һәм ике тип роль. Берсе Иван Васильевич, икенче профессор Шурик. Кайсыгыз Иван Васильевич, ягъни патша, кайсыгыз Шурик? Мин, Шурик. Мин, Иван Васильевич. Киттек, егетләр, уңышлар! Әссәламәгаләйкүм!
Әзерләдеңме мин сораган нәрсәне? Дмитрий Васильевич, бирермен сиңа әзерләгәнне. Ни, самогон эчергә, уразага кердек бит. Так, нәрсә, нәрсә бу саватлы? Менә бит инде алда ат. Ая, әзерме? Ничә чирек әзерләдең? Васильевич, нәрсә эшләдең син? Бу бит ни? Балта. Нинди балта? Утын яра торган балта. Нинди утын? Эшем яна бит инде, әзерлә дидем. Васильевич, Дмитрий Васильевич, эчергә ярамый. Түз, менә бетә ураза, рәхәтләнеп шөмересең. Мин керәшен, минем уразам юк. Ничек керәшен?
Керәшен бу. Тогда менә сөт, әйбәт. Сөт, керәшеннәр сөт ярата. Юк, яратмый инде керәшеннәр. Каян сөт яратсын? Менә ул. Менә, менә, менә бит син дә кеше, син дә кеше молодец. Калган иде, калган иде. Әйдә, менә килька бар, ни бар, колбаса бар. Так, давай, сезнең өчен, безнең өчен. Но мин тотмыйм, яме? Мин тотмыйм. Ачыламы? Ярамый. Ярамый. Ну, сезнең хөрмәткә инде кем Филүс әйтмеш, ой, кем әйтмешли? Бәлкем,
Давай,

Монда бик теге әшәке рәктә миңа кызык булды инде, действительно уразада эчмибез. Ураза өчен крәшеннәр эчә дип әйткән икән. Ходай, мин андый нәрсәләрдән теге бик ну кызык җегетләр. Кыскача кызык, күңелле таптыгыз сез аны юлын минемчә бик күңел булып чыкты. Молодцы. Ничек тандемнары? Әйбәт килеп чыктымы? Бер-берсен бүлдертмәделәр. Тандемнары полный Excel абзый. Бик зур рәхмәт, Excel.
Миннән э, мин шуны гына сөйләсәм, Филис сез Закиров. элек бер-берегезне белә идегезме? Сезгә бергәләп эшләсәгез дә киләчәктә миңа калса бик шәп булыр. Бик яхшы тандем килеп чыгыр. Егетләр әле генә чыкты, беренче тапкыр гына менә күрделәр нинди э, задание һәм дә чыгышларын ясадылар. Камил абый. Мин дә э, булдырасыз егетләр дип әйтәм, чөнки ни э, прямо җанны биреп эшләдегез, туры китереп. Молодцы. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Динар Саляков, Дмитрий Баранов. Безнең беренче конкурсантларыбыз. Ә без сәхнәгә чакырабыз киләсе конкурсантларны. Безнең дуэт ул да булса Әдилә Закирова, Фаил Баязитов. Каршы алабыз. Димәк, сезнең каршыгызда танылган мультфильм, мульткино дип әйтсәк тә була, Шрек һәм дә рольләр, берсе ишәк, берсе Шрек. Кайсыгыз ишәк, кайсыгыз Шрек? Э, мин Шрек.
Ну, мин ишәк була.
Уңышлар, киттек.
Дәп ишәк. Әйдә минем арттан киттек. Мин ишәк булгач та синең арттан барырга тиешмени, ә? Мин монда, карале миңа, карале. Мин, конечно, барырга тиеш, ЗАГСка бардым бит әле. Так, ой, ялгышрак әйттем ахрысы, ишәк. Мин Әйдә. әни янына киттем, Ох, яме?
Хәзер безнең бу.
әниебез килә.
Менә аның белән сөйләшерсең. Минем әни ишәкне хәтерлисеңме син? Давай, Ә?
туктатма, җибәр мине, киттем. Анаң килә икән, все, мин, димәк, өйдә юк, сөйләштек бит инде, без гаражда торам, дип. Менә гел минем әни килгәч, син әллә нишли башлыйсың. Инде кая киттең син? Ну, менә аңна син, аңна. Безнең өйдә бер генә квара кровать. Соң ярар, әни белән мин ятармын. Нинди проблема? Вот именно мин синең анаң белән ятармын дигәнем бит.
Соң ярар, мин китеп торырмын ату. Кая киттең соң, әйдә, кире кайт әле. Ух, ну, белмим дә инде хәзер уже. Ай, ул бит анаңны да күз алдына килде дә уфалла, юк, лучше синең белән ятам. Пәттәш, мин шул әнинең кызы бит инде, мин дә ярый сиңа, әйдә, кайттык. Дустың синдә куркыныч инде, шуңа күрә әйтәм. Соң ярар, матур ишә күргәнең юкмыни синең? Ну-ка карале, эм, бу яктан карап кара, ну-ка. Так, все, йом авызыңны, давай, бар, менә маска. Нинди маска, монда бит урманда коронавирус юк. Ә мин нәрсә?

Теманы ир белән хатын темасын алдылар. Э, бәлки бу җиңелдер. Э, ни өчен белмим. Э, жюри әгъзаларына ничек ошадымы, шамадымы, шуны сорыйк. Филүс.
Фаил Адилә, ну, мин респект дип әйтәм. Беренчедән моны караган ба? Әйе. Ну, әлбәттә бу таныш инде бу мультфильм. Аны беләләр. Юмористлар турында сүз бара, мин турында түгел. Һәм дөресен әйткәндә, бик авызын теге нигә озвучкага теге ничек булды әле озвучка тавышландыру тавышландыру туры килеп торды. Шуңа күрә миңа калса бик бик кызык кына уйнадылар. Миңа ошады. Бүтән артык сүз артык сүзем юк. Рәхмәт. Импровизация көчле булды.
Рәхмәт, рәхмәт.
Раяз Фасихов нәрсә дип уйлый? Миңа да бик ошады.
Әле алар теге авызларында э, рольлер теге туры китерергә тырыштылар, кем сөйләгәндә кем, әле шул вакытта үлә бетерергә кирәк бит әле. Нәрсә әйтербез бикән бит, ул теге э, ир белән хатын темасын алдылар да развивать итәргә тырыштылар, бик кызык булды. Мин синең анаң белән ятырга уйлаган идем диге.
Мин бит коронавирус диял тагын. Мин синең анаң белән ятырым дигән, безнең карават берәү генә ишти менә үтерде. Шуңа күрә әйбәт, респект. Рәхмәт, рәхмәт.
Гамил абый. Икесе дә молодцы, алар дөрес юл алдылар. Именно ир хатын һәм әби. Бик матур. Аларга таныш тема ул, шуңа керделәр, киттеләр, и рәхәтләнеп йөздиләр. Молодцы.
Димәк, инде жюри әгъзалары киңәшләштеләр һәм дә үзләренең вердиктларын әйтергә әзер. Без сүзне жюри рәисе Гамил абый Асхалуллага тапшырабыз.
Зур рәхмәт. Э, без менә э, Бик матур гына чыгышлар карадык җегетләрнең, кызларның. Бик шады. Э, бу балаларда, бу җегетләрдә, кызларда ниндидер э, сәнгатькә тартылу, юмор жанрына кереп китәргә барысының да талантлары бар. Ләкин безнең проект буенча инде шулай кемдер китергә тиеш.
Китергә тиеш һәм без э, менә сөйләштек тә

Шулай ук Мунча ташы татар эстрада театрына, Флин продакшн компаниясенә, безнең сәхнәбезгә, ягъни театрны Булаки театрына. Ә инде без сезнең белән саубулашабыз. Сезнең белән булды мин, Илшат Исаков һәм мин юморист 3 сезон тапшыруы. Сау булыгыз, пока-пока, киләсе чаршыларга кадәр.